Әзрәк йоклап алырга, телефонда утырып алырга, ютубта утырып алырга шулай кулланырга була инде. Ну, шушы бик мөһим эшләрегезне ташлап, мәчеткә килгәнегез өчен бер сәгать, сәгать ярым вакытыгызны шушында дәрескә әрәм итергә теләгәнегез өчен, шулай бит. Аллаһ Тәгалә зурласын үзегезне. Аллаһ та рәхмәтләре булсын. Ни өчен дигәндә, бераз шулай бераз шулай уйнарып, уйнап шаярып сөйлибез инде. Әмма Аның дөресе шул, мөхтәрәм кардәшләр, чөнки вакытны хәзерге вакытта вакыт бик кадерле дисәк тә, дөреслектә без аның кадерен белмибез. Һәм без аны юк-барга әрәм итергә тырышабыз. Безнең иң кадерле әйберебез тормышта ул гомер. Шайтан да бит Аллаһ Тәгаләдән сораган вакытта нәрсә сорады? Акча сорамады, мал сорамады, шулай бит, дәрәҗә сорамады. Нәрсә диде? Вакыт бир миңа, диде. Вакыт бир, диде. Вакыт булса, мин бөтенесен эшлим, ди. Акчасы да була, дәрәҗәсе дә була, бөтенесе була. Гыйлеме дә була, хәйләсе дә була. Шуңа күрә шайтан кыямәт көненә кадәр Аллаһ Тәгалә аңа вакыт бирде. Һәм шушы вакыт арасында, шушы вакыт эчендә ул инде үзенең эшләрен эшли. Аллаһ Тәгалә безгә дә билгеле бер вакыт бирде. Һәм шушы вакыт арасында үзебезгә җәннәтлек гамәл кылып калырга кирәк. Җәннәткә керергә хезмәт кылып калырга кирәк. Гомеребез кызганычка каршы күп түгел, шулай бит озын түгел, һәм дә инде күп кешеләр әле бу гомерне күбесен җәннәткә файда белән түгел, ә дөнья өчен файдага үткәрергә тырышалар. Һәм шулай итеп, җәннәткә бик әз вакытыбыз кала, җәннәткә керер өчен. Әгәр дә инде болай санап карыйбыз икән, кара исәп белән генә, 60 ел кеше яши уртача. Шуның егерме елын ул йоклап үткәрә. Аны сызып атабыз. Кеше үзенең гомеренең өчтән берен йоклап үткәрә. Аны сызып атабыз, шундук. Кырык ел вакыт кала, шулай бит. Кырык елның егерме елы яшьлек җүләрлек. Анда белем ала, садикка йөри, мәктәпкә бара, җүләр сата шунда, нитә, шулай бит инде. Егерме елын сызып атабыз. Кала егерме елы. Егерме елның ун елы безнең нәрсәгә үтә? Авырып, хәсрәттә, депрессия, тегесе-монсы һәм башка нәрсәләр. Кала ун елы. Менә шушы ун елның да без инде нәрсәгә тотабыз? Дөньяга багышларга тырышабыз. Шушы гомеребезнең калган шушы ун гына елын да. Гәрчә тырышып-тырмашып ахирәткә, җәннәткә хезмәт кылырга тиеш булсак та. Чөнки бит җәннәт тә ул бушка гына бирелми. Аллаһы Тәгаләгә ышанам дип кычкырып йөргән өчен шулай бит. Аллаһ Тәгалә сине шундук җәннәткә кертми. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә, Лә иләһә илляллаһ Мөхәммәд Рәсулуллаһ җәннәт ишегенең ачкычлары ди. Әмма сәхабәләр нәрсә ди? Аның тешләре бар бит әле ди. Ул ачкычның тешләрен ясарга кирәк бит әле ди. Җәннәт ишегенә бу ачкыч туры килсен өчен аның тешләрен булдырырга кирәк. Ә гамәлләр, изгелекләр шушы ачкычның тешләре ул. Ачкычның үзе белән генә әле син ача алмыйсың. Һәм инде шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бу гамәлләр кылмыйча булмый. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә, кешенең дә җәннәттә урыны бар. Безнең җәннәттә дә, җәһәннәмдә дә безнең участок бар, прописка бар. Әгәр кеше җәһәннәмгә эләгә икән, гомерлеккә кәфер булып мәсәлән кеше, Аның җәннәттәге йортын бүлеп бирәләр кылганнарга. Әгәр дә инде тәмугка түгел, ә җәннәткә эләксә кеше, аның тәмугтагы йортын җимерәләр. Кылганнарга бүлеп бирмиләр, анда яшәгән кешеләргә. Психологияне карагыз әле. Психология. Чөнки җәһәннәмгә эләккән кеше үзенең участогын башкаларга биргән вакытта аның йөрәге әрни башлый. Азаплансын өчен шулай эшләнә. Җимерелми җәннәттәге йорт. Башкаларга биргәндә, ул җылый-җылый карап тора, минем әйберемне бүләләр дип. Ә инде җәннәткә кергән кешегә ни өчен аның йорты җимерелә тәмугта? Чөнки җәннәткә кергәннән соң, аның йорты тәмугта бар икәнен белеп торса, аның күңеленә борчу керер иде. Карале, анда тагын эләгербез микән дип, моннан чыгармаслар микән мине дип. Шуңа күрә андагы йорты җимерелгәнне күргәч, ул әйтә, димәк, минем инде урыным монда гына, ди. Аллаһы Тәгаләнең ничек итеп шундый кешене куандыруын, җәннәттәге кешене һәм тәмугтагы кешегә өстәмә газап бирүен без күрәбез. Һәм менә шушы җәннәттәге участокта, мөхтәрәм кардәшләр, ул нәрсә? Ул буш җир. Анда бакча булсын дисең, агач утыртырга кирәк. Ә агач Ул безнең гамәлләр. Субханалла, вәлхамдүлиллә, Аллаһу әкбәр, лә иләһә илля Аллаһ һәм башка сүзләр ул безнең җәннәттәге агач, агач булып чыга икән, җәннәттә. Күбрәк әйткән саен, шуның кадәр бакчаң нурлырак була, баерак була, шулай бит әйбәтерәк була. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә инде безгә иң беренче чиратта шушы үзебезгә насыйп әйләсен, э, Җәннәт өчен, ахирәт өчен гамәл кылып яшәргә. Мөхтәрәм кардәшләр, инде бүген сөйләшеп китәсе сүзебез иншааллаһ тел турында. Татар теле турында түгел, шулай бит инде, ә тел турында. Тел белән эшли алган файда һәм зыян. Әлбәттә, инде файда турында сез беләсез, зикр кылулар, изгелек сөйләүләр һәм башкалар, әмма тел белән китерә алган зыян. шуның турында бераз сөйләшеп китергә дип инде уйлаган идем. Ни өчен дигәндә, хәзерге вакытта кешеләр телләрен бөтенләй бәйдән ышкындырдылар. Бер-береңгә начар сүз әйтү дә, сүгенү дә, сүзне хәзер үлчәп тормыйлар. Ничек бар, шулай әйтеп бетерәләр. Кеше кычкырыша башласа да хәзер бөтенесен әйтеп сала. Чамалап әйтми, туктале, бу кеше бит әле яшисе бар, иртәгә дуслашасы бар, бу бит әле безнең гомер бетмәгән дип тормый ул. Менә әйтә дә бетерә. Бөтенесен чыгарып бетерә. Атасын да, анасын да калдырмый шулай бит. Элекеге булганын да, киләчәк буласын да бөтенесен әйтә дә бетерә. Менә шушы аның бүгенге көндә тел бөтенләй бәйдән ычкынды. Монда бөтенесе бар хәзерге вакытта. Монда гайбәт тә бар, ялган да бар, сүгенү дә бар, рәнҗетү дә бар, бөтенесе бар хәзерге безнең тормышыбызда. Ир белән хатыны да, хатын белән иренә дә әле бер көнне э, сорау бирәләр интернетта инде. Э, клон карап утырабыз ди, ирем белән ди. Клон дигән кино бар бит инде сериал. Анда ди, аерылырга өйрәтәләр инде клонда. Хатынны ничек аерырга кирәк? Өч тапкыр әйтсәң, шулай бит инде. Димәк, теге э, Несина шулай бит инде теге нәрсә дип э, аерам дип яки син ирекле дип анда я булмаса анда э, талак дип мәсәлән өч тапкыр әйтәсең икән. Димәк, хатын аерылган була ди. Ирем шуны карады да ди. Ни нәрсә инде бу ди? Өчен мин сиңа хәзер әйтсәм, син дә аерылып китәсеңме инде ди. Тоттыра өч тапкыр әйтеп салды ди. Нәрсә хәзер, син миңа хәләл түгелме инде, ди, аерылган буласыңмы ай хәзер, менә мин шулай дип әйткәчтен, ди. Хә, хатыны сорау бирә. Ирем миңа шулай дип әйтте, ди. Өч тапкыр әйтте, ди. Без хә нишлибез инде? Әйтәм, сез аерылган, все. Сез аерылган. Шәригать буенча бу сүзне уйнап әйтсәң дә, бутап әйтсәң дә, ачуың килсә дә, мәсәлән, әйтәсең икән хатыныңа, э, калак дип әйтәсе урынга сине хатыныңа суздың да талак дип әйтәсең икән все хатын аерылды ялгыш кына чыгып китсә дә ул сүз шундый сүз ул һә бу алтытты да әйтеп салды ди мен әйтәм шәригать буенча все сез аерылган син все аннан чыгып китәргә тиеш мен әйтәм ул өйдән хәзер бу хатынга әйтәм инде нәрсә була инде безнең балалар бар тегесе монысы казыйга барасыз ха ул гына хәл итсен Ул хәл итсен, ул әйтсен, чыгу юлын тапсын шулай бит. Ә монда шәригать буенча аерылган булып санала. Шуңа күрә менә бу телгә хуҗа була белмәү, ул хәзер инде шуңа кадәр алып барып җиткезе. Гаиләләр шуның аркасында таралып бетә һәм башкасы. Шуңа күрә дә менә шушы тел бәләләре турында әзерәк кенә сөйләшеп алырга дигән идек. Инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең хәдисе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә,

Кеше, ди, җәннәткә керер шул очракта, ди, әгәр дә аның күршесе аның зыяныннан имин булса. Ягъни күршегә зыян китермәгән очракта гына җәннәткә керерсең, ди. Монда күрше тел турында сөйли дә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи күрше турында әйтеп куя, шулай бит. Монда да бәйләнеш бар. Чөнки күршегә зыян китерәсең күп очракта тел белән. Тел белән зыян китерәсең. Әйтеп, тавышланып, кычкырышып, анда хатыннар нәрсәдер сөйләп йөреп, гайбәтен чыгарып, күршеңнең, шулай бит һәм башкасы. Шуңа күрә дә күршене юкка гына монда әйтелмәгән. Әмма иман белән телнең бәйләнеше ничек бар икән бу очракта күрәбез. Кеше теле белән әйткән сүз аның ул күңеленә бәйле. Кайвакытта кеше кычкырып йөри, Алланы сүгә, мин динле түгел, мин тегеләй болай түгел ди. Бу кефер сүзләр. Һәм бу кефер сүзләр кабул ителә. Һәм бу кеше кәфер булып санала. Ни өчен? Нәрсәгә сөйләп йөри ул аны? Уйныймы ул, шаярамы ул шулай бит? Андый сүзләрне уйнап шаярып та сөйләргә ярамый. Димәк, аның йөрәге шуның кадәр зәгыйфь имансызлыкта бу сүз белән шаяра ала. Беренчедән. Икенчедән, яки бөтенләй иманы юк аның. Шуңа күрә әйткән сүз кызганычка каршы кешене бәяли. Нәрсә генә әйтсәк тә, ул сөйләп иргәнгә карап, әй, аның күңеле чиста. Алай гына түгел икән. Бүгенге көндә күңелем чиста дип йөрүчеләр бик күп. Ә тышкы яктан әллә нинди начар гамәлләр кылалар. Күңелем чиста минем, диләр. Аллаһ Тәгалә белә, диләр. Шулайдыр. Бәлки чистадыр да. Беләбез андый мисалларны да. Аллаһ Тәгалә кешенең йөрәгенә карап, кешеләрне җәннәткә керткәнен дә беләбез. Ләкин бу, гадәттә, бик сирәк мисал була. Кешенең күңеле чиста булса, иманы булса күңелендә, йөрәгендә, аның телендә дә, гамәлендә дә була ул гадәттә. Телендә дә, гамәлендә дә юк икән, димәк, аның күпчелек очракта йөрәгендә дә юк.

Хатын тыңлап тора аннан соң, нәрсә сөйли икән бу дип, син еглаганда, сөйләшкәндә. Шунда берәр кызның исемен ычкындырып җибәрсәң инде, хатыннан эләгә инде аннан соң, әйме? Шуңа күрә чыгып китә, ычкындырып җибәрәсең. Шуңа күрә күңелдә чисталык булса, димәк, ул телеңдә дә һәм синең гамәлләреңдә дә чагыла. Сәхабәләребез радиаллаһу анһум алар бит шулай чистаралар. Абу Зәр радиаллаһу анһу

сәхабәләрнең күңелләре тәрбияләнә. Безнең дә шулай. Дингә килгәчтен беренче көнне үк без тәрбияләнеп бетмибез. Әле телләр чистарып бетми. Әле элекеге сүгенүләр чыга, начар сүзләр чыга, элекеге кебек. Ләкин диндә ныграк булган саен, узаграк булган саен, ихласрак булган саен болар кими бара. Телең синең чистара бара, гамәлләрең чистара бара, хәтта йөзең дә нурлана, йөзең дә чистара бара. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, без инде йөрәкне чистарткан саен тышкы як чистара. Тышкы як тышкы ягыбызда бар икән нинди начарлык, димәк, әле йөрәгебез белән эшләргә кирәк. Әгәр синнән чыга икән, кызган вакытта яки берәр шундый моментларда берәр начар сүзләр дип әйтик, Димәк, әле эшлисе әйберләр бар. Үзеңә син моны язып куй да, все аңлашылды. Әйдә, йөрәкне чистартырга кирәк, моның өстендә эшләргә кирәк дип син үзеңә әйтә аласың. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә: "И Мугаз ди, син белмисеңмени ди, кешенең йөзе белән кешене тәмухка ыргыталар нәрсә өчен ди? Тел өчен ди. Ягъни, ул килеп аптырап сорау бирә, шулай бит инде. Мугаз ибн Җәбәл радияллаһу анху. Нәрсә ди? Безнең сөйләгән әйберләребез өчен берәр яза булырмы ди? Ә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа каты итеп әйтә, сөйләгән әйбер өчен кешене йөзе белән тотып тәмух каргыталар ди. Димәк, сүз өчен генә Тып ыргытырга мөмкин. Элек 90-нчы елларда сүз өчен кешене үтерәләр иде, шулай бит. Отвечаешь за слова дип тегеләй болай дип анда бик сак кына сөйләшеп йөрергә кирәк иде урамда. Сайлап кына сүзне. Әле бер көнне ютубтан берәү сөйләп утыра. Төрмәгә кергәч, здравствуйте дип әйтергә ярамый ди. Хәр бер сүз менә төрмәдә хәр бер сүзне үлчәп сөйләргә кирәк икән. Ни өчен ярамый ди? Чөнки араларында авыру кешеләргә кеше булырга мөмкин, үпкәләргә мөмкин, ди. Общий привет дип әйтергә кирәк, ди. Белә, шул менә шушы исәнләшкәндә дә чамалап сөйләшергә кирәк сүзен. Алар теге гел сүзгә бәйләнүче бит ул теге төрмәдәгеләр, ниләр анда төрмәдә утырганнар, кай вакытта мәчеттә төрмәдән әле генә утырып чыккан җегетләр килә дә, аларны карап торасың, алар гел менә сүзгә бәйләнергә торалар алар. Бер сүз ялгыш китә, китсә ышкынып нәрсә ди? Син ты чё хотел сказать ди. Ты что имел в виду ди. Һәм башкасы ди. Әллә нәрсә уйлап бетереп, бәйләнеп шуны, артыннан калмыйча, теге, әгәр термә булса, кадыйдыр инде. Менә шулай иттереп йөриләр. Шуңа күрә әзрәк кенә монда безнең динебездә дә охшашлык бар. Чөнки һәр сүзне тыңлап торучы безнең бар контролерлар. фәрештәләр бар, Аллаһ Тәгалә бар, шулай бит. Язып барыла бөтенесе дә һәм сүзгә, әлбәттә, инде бәя бирелә. Шуңа күрә Ибн Масгуд, мәсәлән, радияллаһу анһу, еш кына әйтә торган була. И тел ди, үзенең теленә әйтә шулай бит. Изгелек сөйлә ди, һәм син файда алырсың ди. Начарлык сөйләмә ди, һәм син кытылырсың ди. Хәм сөйләгән әйберләрең өчен үкенәсе булмас ди. Үзенең теленә мөрәҗәгать итеп шулай бит нәсихәт кыла. Менә без дә шулай үзебезнең телебезгә әзерәк кенә нәсихәт кылырга кирәк. Мөрәҗәгать итәргә кирәк шулай бит. Тезрәк кай вакытта тотып торырга телне. Безнең бит бүгенге көндә кирәкмәгәндә сөйләп, кирәк вакытта без бит әйтә алмыйбыз. Киресенчә бүген. Бүген дөнья гомумән киресенчә бүгенге көндә. Бүген исемнәр үзгәреп бетте. Әгәр кеше урласа, шабашка диләр. Шулай бит инде. Чумара диләр, акча алып кайта бит кеше. Әгәр кеше зина кылса, мәхәббәт диләр. Ягъни дөнья буталып беткән. Исемнәрнең бүген әйберләрнең исемнәре төрле. Бүген байлар жыртык кием кия. Шулай бит, элек хәерчеләр кия иде. Бүген байлар ипи ашамый, ит ашамый. Элек хәерчеләр ипи белән ит ашамыйлар, акчалары юк иде. Дөнья бөтенләй буталып беткән бүген. Һәм шуңа күрә әзрәк кенә безгә дә шушы кирәкле урында телләребезне куллана белергә кирәк. Һәм нинди урыннар алар турында без инде әйтеп китәрбез. Иң беренче чиратта телеңне тоя белергә кирәк, Түбәндәге очракларда. Тел зыян китерә түбәндәге очракларда. Аның иң беренчесе, мөхтәрәм кардәшләр, сиңа кагылмаган әйбер турында сөйләшү. Сиңа кагылмаган әйбер турында сөйләшү. Күршеме ул, эштәге кешеме ул, дустыңмы ул, ниме ул, шулай бит. Аның сиңа катнашы юк. Нәрсәгә син аның турында сөйләшеп утырырга? Гадәттә ирләрдә дә була бу гадәт, ну, күбрәк хатын-кызларда була. Әле әйтәм бит беркөнне өйдә утырганда өйдә утырам. Беркемгә тимим инде шулай бит, шыпырт кына утырам. Хатын миңа нәрсә ди? Менә ди, фәлән-фәлән хатын ди, инде кем исемен әйтә инде ул. Баласына ди, кием алган ди. Ул кием зур булып чыккан ди. Прикинь ди миңа әйтә. Мин инде карап утырам да, мин әйтәм, миңа бу информация нәрсәгә инде? Шулай. Ул минем балама зур булса да миңа кирәкми ул информация. Барсын да алыштырып кайтсын шулай. Әмма кемнеңдер баласына кием зур булган шаһит. Ну, хатын-кыз хатын-кыз бит инде шулай. Аптырап утырасың инде. Нәрсәгә менә монда мин тел әйләндереп иренер идем моны әйтергә, гомумән. Нәрсәгә бу миңа шулай бит, әле кешегә әйтергә. Ну, хатын-кыз булгач, нәрсә нәрсә әйтергә кирәк инде? А, шулай мени дияр кирәк инде шулай. Бәйләнмәгез сез тегез, ташланмагыз. Шулай мени, нишләткәннәр дияр кирәк. Алыштырганнармы, үзләренә калдырганнармы, икенче елга кидерәләрме инде хәзер дип. Менә шулай иттереп. Әзрәк күңелен күреп аласың, шулай бит инде. Ләкин тулай йомылганда сиңа кагылмаган әйбергә турында сөйләшүнең мәгънәсе юк. Шундук үзеңә куй киртә. Мәсәлән, берәр сүз авызына әчәсе вакытта бу әйбер миңа кирәкме? Миңа файдасы бармы? Минем тормышка кагылышы бармы? Юк икән, юк. Димәк, нәрсә нәрсә кирәк ул сиңа? Кемдер нәрсәдер алган, кемдер каядыр барган, кемдер каядыр җыена. Әле әлеге дә баягы шул хатын белән дә теге булды бит әле Дубайга арзан билетлар. Шаулап алдылар бит. Аннан соң аларны аферистлар дип әйттеләр инде, алдаганнар дип әйттеләр анда һәм башкасы. Хатын шуны карап утыра да, кара әле ничә мең генә ди, билет бар икән Дубайга ди. Әйтәм, ярар булсын. Кара ни фәләннәр киткәннәр, кара фәләннәр киткәннәр ди. Хатын кызга кызык бит инде. Барсыннар митем сиңа нәрсәгә инде ул? Барсыннар, җирсеннәр, кайтырлар мәйтәм киткән кеше. Калганы калыр мәйтәм сиңа нәрсәгә инде ул? Шуннан бер заман ул да әйтә инде теге Может, без дә барып кайтырбыз инде теге. Арзан дигән шикелле шулай бит, шуңа басым ясый бит инде. Мәйтәм барсыннар, барсыннар мәйтәм, җирсеннәр кешеләр. Шулай дип, аннан соң бер заман аферистлар икән дигәчтен, куана инде бармаганга. Акча, акча бирмәгәнгә. Менә шулай итеп сиңа кагылмаган әйбер карап утырмасаң, шулай бит син кермисең, проблемага да керәсе юк. Алданмыйсың да. Тык карап утырма сиңа нәрсә, яңа нәрсә кирәк ул. Кемдер каядыр барган, ниткән, нәрсәдер эшләгән. Ул Инстаграм ха шуның белән генә яши бит инде. Кеше гайбәте белән яши ха Инстаграм. запрещенный в российской федерации а шулай дип истәрләр кирәк бит әле шуның белән генә яши кеше гайбәтенә нигезләнгән приложение ул бөтен кеше шунда утыра бер берсенә карап утыра сиңа нәрсәгә ул син синең тормыш түгел шулай бит сиңа нәрсәгә нәрсәгә тыгыласың әле комментарийлар язалар анда бер берсе белән тагын сөйләшәләр шуны бу димәк иң беренче бәле ул үзеңә кагылмаган әйбергә шулай бит кермәү гомумән тыгылмау Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Мин хусни ислам илмаръи тәркуху мә лә ягъни. Кешенең диненең иң яхшы чагылышы да нәрсә ди? Аңа кагылмаган әйбергә тыгылмау. Кирәкми ул аңа, тыгылма син, үтеп кит шулай бит. Күп күрмә, күп ишетмә, күп сөйләшмә. Кеше кыймасы артыннан карап йөрмә. Сиңа кирәкми ул. Күп күрмисең, күп ишетмисең икән, димәк, күп сөйлисе дә юк. Гайбәт тә булмый, берәрсә булмый. Тыгыласы юк. Шуңа күрә дә менә бу очракта бик яхшы бер э, киңәш бирелә. Димәк, сиңа калман әйбер турында сөйләшмәскә. Икенчесе мөхтәрәм кардәшләр, артык сүз. Ягъни, бер караганда сиңа кагылмаган әйбер түгел, әмма күп сүз сөйлисең. Ә күп сүз нәрсә? хатага китерә. Сүз артыннан сүз иярә, сөйләшәсең, сөйләшәсең, әйтәсең, әйтәсең, бер туктамый шулай бит, һәм шуның белән хата китә, әлеге дә баягы шул күп сүз артына ияреп, аслы гайбәте дә китергән мөмкин, башкасы да китергән мөмкин. Бер вакытта да әз сөйләшүдән оялырга кирәкми. Уңайсызланырга кирәкми. Мин әз сөйләшәм дип, яки теге күп сөйләшә, теге бар бит әле. Ә, Чапаев белән Питке. Анекдот шулай бит. Чапаев белән Питке торалар. Мәсәлән, карап инде табигатькә, карап торалар, урындыкта утыралар. Тагын берәү килә тегенә җаннарына, килеп утыра. Тегеләр сөйләшми бит инде. Бу килә дә утыра да. Да, ди. Сүз юк. Сүз башламый берсе дә. Тан утыра утыра тагын. Да, ди. Шуннан соң тагын сүз башлаган кеше юк. Тагын утыра утыра да тагын да ди. Шуннан соң сүз башламагач китеп бара бу. Чапаев питке кабырла да бу кеше бутан килмәсен күп сөйләшә ди. Шуңа күрә сөйләшмәүдән оялырга кирәкми. Шулай бит. Ул нәрсә? Сөйләшми кеше, күп сөйләшми икән, аннан оялырга кирәкми. Күп сөйләшкән кешедән читләшергә кирәк. Ни өчен? Чөнки синең белән күп сөйләшсә, башкалар белән дә күп сөйләшә. Сиңа башкаларны сөйләсә, сине дә башкаларга сөйли. Менә ул кеше хәтәр. Шуңа күрә андый кешедән син читләшсәң хәерле. Син бер караганны бар, теге тыңлап утырасың. Кара хәбәр сөйли бит бу дип, билме? Кызык дип. Тегендә барып сине сөйли. Шуңа күрә дә артык сүз кулланырга кирәкми. Килдең, Кирәген әйттең, фикереңне җиткездең, шулай бит. Сүзне тамамлап, ярар булды дип китеп барасың. Аның зыяны юк. Мөселманнар шуңа күрә менә моны үзләренә бер корал итеп алсалар, әлбәттә хәерлерәк булыр иде. Чөнки кыска итеп сөйләү яки анда э, аңлату шулай бит кыска итеп, бу бит инде үзе бер бәрәкәт. Үзе бер хикмәт, үзе бер гыйлем билгесе. Дөрес сүзне сайлап әйтә белдең икән, фикереңне җиткездең, мәсьәләңне хәл иттең икән. Һәм гомумән кеше гыйлем дәрәҗәсе үскән саен һәм эшлеклелеге аның арткан саен ул күп сөйләшми. Ул эш кешесенә әйләнә. Эшли торган кешегә. Ә күп сөйләшкән кешеләр гадәттә алар эшләмиләр. Эшләре юк аларның. Эшчеләр дә шулай, мәсәлән, килеп сөйләшә башласалар, менә мин моны эшләдем, моны эшләдем, монда булдым, тегендә булдым, мин моны беләм, тегене беләм дисә, мин шунда ук әйтәм, бу кеше эшли торган түгел икән бу. Үземә шундый нәтиҗә, нәтиҗә чыгарып куям мин. Ә килгән саен, ә, сиңа ниндер әйберләр сөйли башласа, Эшли торган кеше түгел икән бу шундый нәтиҗә. Шуңа күрә, әлбәттә, күп сүз сөйләмәү бу шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Тәгаләнең бер билгесе һәм гөнаһка кермәү өчен дә бик яхшы бер файда. Аллаһ Тәгалә Коръәнне Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир рахманир рахим. Ла хайра фи кафирин мин наҗвахум илля ман амара би садака ау магруфин ау ислахин бәйнән нас. Нәрсә ди? Сезнең ди Күп сөйләшеп утыруыгыздан файда юк, ди. Кайвак элек бит э, телевизор юк, не юк. Кешеләр ничек күңел ачканнар, сөйләшеп утырганнар. Безнең әле кечкенә чакта да кич утыру бар иде, шулай бит. Керәләр иде күршеләр. Сөйләшеп утырырга керәләр иде. Телевизорда нәрсә ике канал иде ул вакытта. Билгеле бер вакытта гына бер кызык әйбер, калганында нәрсә бара? Сессия бара. Шулай бит инде. Мескен әти ул сессияләрне карап утыра дим, аптырыйм, нәрсә карап утыра икән теге җиген карт пеләш чыга депутатлар, сөйлиләр, сөйлиләр, сөйлиләр. Аны бер сәгать буе бара бит ул, ничә сәгать буе бара. Сөйлиләр, сөйлиләр анда бер пятилетка турында, тегесе турында, монсы турында бит. Нәрсә ул кызыгы бар икән дип. Һәм бер вакытта бер кызык кино булып ала инде шулай бетте. Ул хәзер генә ул. Ничә канал кино буе карап утырсаң да була. Әмма ул вакытта андый нәрсә юк иде. Шуңа күрә кеше кичкерәдер и бер-берсенә сөйләшеп утырырга. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вакытында да шулай булган. Сөйләшеп утырганнар кешеләр, бер-берсенә кунакка килеп. Һәм нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә сезнең ди алай сөйләшеп утыруларыгыздан файда юк ди, хәер, бәрәкәт юк ди. Бәрәкәт нәрсәдә ди? Әгәр сез яхшылыкка, изгелеккә чакырсагыз, мәсәлән, садака бирергә, яки Әмер итсәгез кешеләргә изгелек кылырга, яки кешеләр арасын тигезләргә, дуслаштырырга җыелсагыз, ди. Ягъни җыелып изге сүз сөйләп утырасыз. Яхшылыкка әндәп утырасыз бер-берегезне. Яки кемдер, мәсәлән, ике кешене дуслаштырырга дип җыелдыгыз. Киләсез дә, әйдә менә бу кешеләрне дуслаштырыйк әле, берәр җаен табыйк әле дип шулай гәп кырып утырасыз. Ә болай Болай гына сүз сөйләп утырудан анда, ди, хәер-бәрәкәт юк, ди. Ул вакытны әрәм итергә нәрсәгә әйбәтрәк? Коръән укырга, намаз укырга, китап укырга, дәрес алырга, шулай бит. Әгәр кояш баеган икән инде, ятып йокларга. Кай вакытта бит төннәр буе юк-бар вакыт әрәм итеп, икенче көнне йокы туймый. Йокы туймады икән, эшең бармый. Башың эшләми. Әле синең шул кәефең булмый. Кәефең булмау сәбәпле нәрсә? Проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Аварияларга кадәр булырга мөмкин. Шуңа күрә хәер юк ди сөйләшеп утырудан алай иттереп. Нәрсә эшегезне эшләгез ди. Үзегезгә кирәк әйберне файда алыгыз ди. Хәтта шулай Габдуллах ибн Мубарак Мәчеткә килә дә, кешеләр янына утырмый, сөйләшеп утыра кешеләр. Бара да китап укырга утыра. Шуннан соң моннан сорыйлар, син нишләп әзрәк безнең белән аралашмыйсың, сөйләшмисең ди. Нишләп нәрс... ул әйтә, мин ди сезнең белән аралашуга караганда сәхәбиләр белән аралашуны хубрак күрәм ди. Чөнки китап алып укыды утыра икән, ул аралаша кемнәр белән? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм белән, сәхабәләр белән гыйлем ала. Ә сезнең нәрсә ди? Мин дөньядан качып мәчеткә килдем ди. Ә монда дөнья ди сезнең ди. Сөйләшеп утырасыз ди. Шуңа күрә ни файда миңа сезнең белән утырудан ди. Шуңа күрә аларның дәрәҗәсе дә зур, ул галимнәрнең. Ә кем сөйләшеп утырган, аларның исемнәре дә бүген билгеле түгел. Аларның гомерләре үткән, шуның белән шул. Кәеф-сафа кырганнар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә монда күп файда юк ди. Шулай ук инде Гата радиаллаху анху әйтә, «Ә, әгәр дә ди, ә, белсәгез ди, сезгә кадәр яшәгән кешеләр ди, алар артык сөйләшүне җиннәре сөйми иде ди. Яратмыйлар и алар, ди, артык сөйләшүне, ди. Алар сөйләшкән вакытта хуп күрәләр иде, сөйләшкәндә Аллаһ сүзен сөйләшергә, ди, яки сөннәт турында, ди. Яки яхшылыкка чакырырга, яки начарлыктан тыюны, ди. Хәм шулар турында сөйләшәләр иде, я булмаса инде үзләренә кагылган бер проблема булса, ди. Ә калган мәсьәләләрдә сөйләшеп утыруны алар хупламыйлар иде, яратмыйлар иде, ди. Шуңа күрә менә бу очракта да шулай бит безнең сахабиләребез радияллаху анхум, аларның мисаллары шундый булган. Дөресен генә әйткәндә, әгәр дә сахабиләр радияллаху анхум берәрсе шунда килсә, без аның белән сөйләшә дә алмас идек мөгаен. Чөнки Тәбигыйннәр әйтәләр, әгәр сез сәхабәләрне күрсәгез, ди, сез аларны җүләр дип уйлар идегез, ди. Аларның фикерләүләре, тормыш алып барулары әле тәбигыйннәрнекенә ошамаган. Ә хәзер инде бөтенләй икенче төрле булыр иде. Алар безнең тормыш рәвешебезне карап, болар чыннан да мөселман микән? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәте микән дип алар үзләре дә гаҗәпләнерләр иде, шулай. Шуңа күрә без Менә шушы дәресләр аркылы шарга тырышабыз аларга, аларның мисалы белән. Һәм әлбәттә инде онытмаска кирәк, безнең шушы сүзләребезне язып баручы фәрештәләр барлыгын. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Бисмиллаһир Рахманир Рахим. Из яталаккал муталаккиян ганил ямини ва ганиш шимали кагид. Ма ялфизу мин каулин илля ләдәйһи ракыйбун гатид. Аллаһ Тәгалә әйтә шулай бит, уң якта һәм сул якта бар ике фәрештә язып баручы ди, күзәтеп торучы ди. Кеше берәр сүз әйтә икән ди, алар аны шундук үзләренә язып куялар. Һәм әлбәттә безгә оят булырга тиеш. Без бит оялабыз кеше алдында нәрсәдер әйтергә яки эшләргә. Ә без үзебез генә калган очракта да шуңа күрә ялгыз түгелбез. Фәрештәләр күреп карап тора һәм Аллаһ Тәгалә күреп карап тора. Шуңа күрә инде моны онытмаска кирәк. Өченче бәлә тел белән кыла торган шулай бит гынах, ул ялган сөйләү. Монсы инде безгә мәгълүм. Э, Ялган нәрсә ул? Ялган ул булмаган әйберне шулай бит булды дип сөйләү. Яки булганны булмады дип сөйләү. Хакыйкатьне сөйләмәү. Хакыйкатьне башкача әйтеп әйтү шулай бит. Хәм ялган ул иң начар гынахлардан булып санала. Чөнки хакыйкатьне үзгәртү Бу, мөхтәрәм кардәшләр, гафу ителми торган гөнаһ, хакыйкатьне үзгәртү. Хакыйкать Аллаһ Тәгалә тарафыннан куелган әйбер. Һәм әз генә кеше ялганласа да, бу тәмле әйбергә төшкән чырак әйбер кебек. Бөтенесен боза ул аны. Шуңа күрә мөселман кешесенә ялганларга ярамый, хәтта дошманнарына да. Мөселман кеше дошманнары белән куллана ала тәүрия. Ялганларга ярамый. Тәүрия кулланырга була. Ягъни башка мәгънә белән әйтергә. Мәсәлән, машина тора. Синең дошманларың килә дә әйтә, бу машина синекеме ди, алып китәбез хәзер ди. Син әйтәсең, юк, минеке түгел. Ә ул машина синеке. Ә син әйтәсең, юк, минеке түгел дисең. Шуны дошманнар әйтә, алайса ярар, синең машина булмагач, китеп баралар, калдыралар машинаны. Син минеке түгел дип, нәрсәне исәбеңдә тоттың? Аллаһы Тәгаләнеке. Әмма син менә монда да, акылыңда да кулланырга тиеш хакыйкатьне. Анда да ялганларга тиеш түгел син. Җиңел генә. Ибраһим галәйһиссәлам хатыны турында әйткәндә дә шулай, бу синең хатыныңмы дигәч, юк ди, мөселман кардәшем ди. Дин кардәшем, ди. Шуннан соң хатынына тимиләр. Ә дөреслектә ул бит аның хатыны була. Ләкин шулай ук дин кардәше дә, чөнки ул аның белән бер диндә. Ялганламый. Хәтта Ибраһим галәйһиссәлам теге пытларны ваткачтын да, нәрсә ди? Шушы зурысы ватты аның, ди. Балта илеп куя муйнына шулай. Галимнәр әйтә, шушы зурысы ватты дигәндә, ул баш бармагын күтәреп әйтте, ди. Ягъни ул үз бармагы турында әйтә, ә кешеләр теге пот турында уйлыйлар. Анда да ялганларга тырышмый. Ялган булмасын дип. Менә шушы тәүрия дип атала. Дошманнарың белән моны кулланырга ярый. Әмма мөселманнар белән болай кулланырга ярамый. Мөселманнар белән гел дөресен әйтергә кирәк. Бер кардәшкә шулай дип әйткәчтен, машина алыштырган да инде. Әйтәм, бу сезнең машинамы дим. Юк, Аллаһ Тәгаләнеке ди. Ту тоже шулай. Мин әйтәм, бәрелсә кем ала соң страховкасын? Аллаһ Тәгаләме, синмеме әйтәм? Монда бу очракта инде бөтен әйбер Аллаһ Тәгаләнеке, шулай бит. Монда инде алай уйнарга кирәкми. Синеке икән, синеке диясең шулай. Аллаһ Тәгалә насыйп итте, бирде диген шулай бит инде. Э, шулай дип әйт. Шуңа күрә дә Ялганлау ул мөселман кешесенә һич туры килә торган әйбер түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнән сорыйлар бит. Мөселман кешесе куркак булырга мөмкин. Саран булырга мөмкин, әмма ялганчы була алмый дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә. Хакыйкатьне ул башкача күрсәтә алмый мөселман кешесе. Шуңа күрә, әлбәттә, бу тел белән кыла торган иң зур гөнаһларның берсе.

Тәмугка керәләр. Шул сәбәпле бүген ялганны кем ялганга саный инде, шулай бит. Хатынга да ялганлыйсың, эштә дә ялганлыйсың. Монда да, тегендә дә, бөтен җирдә ялган белән сөйлисең. Соңа калсаң, монда дисең, фәлән фәсмәттән дисең, берсендә ашка шулай соңа калдым да, хәзрәт, э, ну, соңа калгач, кеше бит яратмый бит инде. Ә вакытында килеп, аларны 10-15 минут көтеп утырырга була. Ул соңа калу түгел ул. Кемдер килеп җитмәгән, анда кайсыдыр бер туганы. Берсенә бер сәгать көтеп утырдык. Шулай бер кешене мәҗлескә килдем, утырдым. Менә безнең фәлән туган килмәде, мәйтәм, көтәбез әйдә, көтәбез, мәйтәм. Бер сәгать үтте, Коръәннәр укыдым, диттем дә, мәйтәм, ярар, миңа китәргә кирәк, гафу итегез. Барасы бар, мәйтәм. Ашый, ашамыйсызмы, дим, мәйтәм, бер сәгать утырдык бит инде көтеп. Менә шул ашау вакытын мәйтәм, көтеп утырдык.

Зря әйтәсе килә инде, пробкада дип, шулай бит инде. Пробкада дисәң, ачуланмыйлар. Пробка бит инде, бөтен шәһәр буенча хәзер ышаналар сиңа, шулай кая пробка булса да. Юк, мәйтәм, алай түгел, пробка түгел, үзең дөресен әйтүдән дә хәерлесе юк. Нәрсә була сиңа, шулай бит? Бер нәрсә булмый, нәрсә булсын сиңа? Берничә алмыйлар алар сине. Куркырга кирәкми аннан. Дөнья бетми аңа карап, син дөресен әйткәнгә карап, оялма, курыкма. Әти-әниеңгә дә бит бала чактан килә ул. Әти-әнине теге рәнҗетүдән куркып анда аларның җәзасыннан куркып ялганлый башлыйбыз башта. Начар ният белән түгел. Аннан соң гадәткә кереп китә. Курыкма. Кешене үпкәләтәм дип нитәм, дөресен әйт. Ялганлап син аны үпкәләтәсең. Ялган сөйләп. Шуңа күрә дөресен әйт, курыкма, монда курка торган әйбер түгел. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Тәгалә бер икенче аятында да әйтә, Аллаһ Тәгалә сезгә ди китап иберде ди, китап иңдерде ди. Әгәр дә шушы китаптан ди, сез иштәсез икән, кеферлек турында ди, хәм көләсез икән шушы аятләрдән ди, яки шундый кешеләр белән утырасыз икән ди, сез ди Шул кешеләр белән утырсагыз да, үзегез дә шул кефирлеккә әйләнәсез дип. Шушы Аллаһы Тәгаләнең ялганына, э, китабының ялган икәненә сөйләп утырган кешеләр белән бергә утырсагыз ди, ялганчылар белән сез үзегез дә шулар ялганчы кебек буласыз ди. Кефирлеккә керәсез ди. Ягъни ялганчы белән утырмада хәтта. Ялганлама гына түгел, утырма да. Сөйләшмә дә син аның белән. Алардан хәтта ерак торырга куша безгә Аллаһ Тәгалә менә шушы Коръәни Кәрим аятлары аркылы. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кеше ди шундый бер сүз әйтергә мөмкин ди. Аллаһы Тәгалә риза була торган ди. Ул үзе дә белми шушы сүз белән нинди дәрәҗәләргә ирешәчәген, ди. Һәм шушы сүз кыямәт көненә кадәр аңа бәрәкәт китереп торыр иде. Сүз өчен генә. Ләкин ди, кеше шундый бер сүз әйтеп куелырга мөмкин ди. Аллаһ Тәгаләнең ачуын чыгара торган. Аның әлбәттә шушы сүз белән дәрәҗәләре төшеп бетер ди. Аллаһ Тәгалә ди, аны ялганчылардан, начар кешеләрдән язып куелыр ди һәм кыямәт көненә кадәр Әйткән сүзе өчен аңа ачулы булырды. Сүз өчен, эшләгән эш өчен түгел, ә сүз өчен. Шуңа күрә дә сөйләгән вакытта гел чамаларга кирәк. Бигрәк тә хакыйкать, ялган турында сайлаганда. Бер сүзең өчен синең Аллаһ Тәгалә сине җәзаларга мөмкин. Безнең Әбу Ханифа мәсхәбе буенча кешенең һәрбер сүзе ант булып санала. Ант нәрсә ул? Аллаһы Тәгаләнең исеме белән ант итү. Ягъни аны шаһит итеп китерәсең үзеңнең сүзеңгә. Мәсәлән, мин ялганламыйм, минем шаһитым Аллаһ Тәгалә дисең. Шуңа күрә монда кулланыла валлахи, билләһи, тәллахи дигән сүзләр. Сина валлахи мин моны эшләмәдем дисең, димәк Аллаһ Тәгалә шаһит. Ләкин Абу Ханифа мәсхабында әйтергә мөмкин валлахи дип Әйтергә мөмкин Аллаһи дип, уга сез дә. Хәм әйтергә мөмкин Алласыз, Алла дигән сүзсез гомумән. Ягъни син әйтәсең икән, мин моны эшләдем дип, бу ант булып санала. Абу Ханифа мәсхабында. Яки мин моны эшләмәдем дип әйтәсең икән, бу шулай ук ант булып санала. Ягъни кешенең һәрбер сүзе ант. Ә нәрсә ул ант? Үзегез беләсез. Аллаһы Тәгаләне шаһит итү димәк. Син Аллаһның исемен кулланып, ялганладың икән, димәк, Аллаһ Тәгалә нишли сиңа? Әлбәттә, ачулана. Әгәр дә син Аллаһ Тәгаләнең исеме белән ант итеп, үткән заманда, мәсәлән, ант иттең икән, мин моны бардым, эшләдем дип, шулай бит булды бу хәл дип, моңа бернинди кәффарәт юк. Бу анка. Бары тәүбә генә. Аллаһ Тәгаләгә. Тәүбә ул, димәк, кәффарәт кылынмый бу эшкә. Менә кеше, мәсәлән, уразага керә һәм уразасын боза. Моның бар кәффәрәте шулай бит. Бу нәрсә дигән сүз? Кәффәрәт белән шушы бозган уразаның гөнаһын бетерә аласың син. Ә кеше бер дә кермәсә уразага, кәффәрәт юк. Каза гына кыла. Нишләп? Менә мин каза кылдым ди, Рамазан аеның тотмады мәсәлән сәбәпсез, аннан соң каза кылды. Һәм ул тынычланып йөри, мин аны каза кылдым дип. Юк. Каза белән син тотмаганны төшердең. Әмма уразаны белеп калдыруың гынахы синең өстеңнән төшми. Аның өчен тәүбә итәргә кирәк. Намаз белән дә шулай. Намазны белеп калдырдың, үзең бел теләп калдырдың, укымыйча казага. Каза кылдың да тыныч күңел белән йөрисең. Юк. Тәүбә итәргә кирәк калдырган өчен. Чөнки намазны калдыру ул хәрам, зур гынах. Мин аны каза кылдым да өстемнән төште ди. Алай юк, тәүбә итәргә кирәк. Тәүбәсез аның бу гынахы бетми. Намазы төшә, гынахы бетми. Мәсәлән, берәрсенең дустыңның башына китереп соктың, бер таяк белән кан чыкты шулай бит. Нишлисең? Больницага барасың. Даруларына акча бирәсең. Бәйләп куясың бу җирләрен шулай бит, терелеп бетә. Син аның алдында Үзеңнең гөнаһыңны капладыңмы? Юк. Син китергән зыянны капладың. Әмма гөнаһны ничек бетереп була? Гафу үтенеп. Гафу үтенеп кенә. Кешене су белән пычраттың, син килдең дә, штаннарын сөртәсең, киемнәрен сөртәсең, китеп барасың аннан соң. Юк, син зыяныңны капладың. Әмма гөнаһыңны син капламадың, син гафу үтенергә тиеш. Син гафу үтенергә тиеш. Сиңа, мәсәлән, берәр кеше килеп керде машинаңа. Ул әйтә, гафу ит мине, ди, һәм китеп бара. Син әйтәсең, мин сине гафу итәм, бәрелгәнең өчен. Әмма зыянны капла. Ачу тотмыйм мин сиңа, бәрелгән өчен. Әмма зыянны капларга кирәк. Зыянны каплау, минем машинаны рәтләү, Ул әле минем ачуымны бетерә дигән сүз түгел. Ачуны бетерә, гафу сорау. Менә нәкъ шулай ук вәгъдә белән шулай бит. Кеше ант итте, бу антны хәзер берничек төзәтеп булмый. Моңа тәүбә генә бар. Аллаһ Тәгалә гафу итсә, тәүбә итәсең. Димәк, һәрбер сүз ант. Ә менә киләчәк белән ант итсәң, мәсәлән, валлахи мин моны эшлим дисең һәм эшләмисең. Моның кәффарәте бар. Чөнки киләчәк сиңа бәйле түгел. Син аны эшли алмаска да мөмкин. Аллаһ Тәгалә аңлый моны һәм кәффарәт белән шушы гөнаһны бетерергә сиңа мөмкинчелек бирә. Өч көн ураза тотасыңмы? Ун фәкыйрьне ашатасыңмы? Шулай бит, яки берәр кылны азат итәсеңме? Шуның белән гөнаһ аннан соң бетә. Тәүбә итәсе юк. Әмма үткәндә Үткән белән сөйләсәң яки хәзерге белән сөйләсәң, мин монда барам, мин моны эшлим, мин моны булды дип, әгәр булмаса, бу стенгә син гына халасың, хәрәм аласың. Моны бит күп кеше уйламый да. Теге дөньяга тәүбә ителмәгән генах белән бара. Моны хаҗ белән дә бетереп булмый. Моны ураза белән дә бетереп булмый. Хәрәм былай гына юылмый. Юыла бары тик кечкенә генахлар гына. Кеше мәсәлән гомер буе гөнаһ кылып, урлаган, ниткән, кеше рәнҗеткән һәм хаҗга барып кайта да, мин все, бала, анадан туган кебек чиста, юк. Гафу сорамыйча, китергән зыяныңны капламыйча, син өстеңнән төшми ул, җуылып төшми ул алай иттереп кенә. Вак кечкенә гөнаһлар җуылып төшә. Тәхәрәт алган саен, намаз укыган саен, ураза тотсаң, хаҗга барсаң, әмма хәрәм бетми, хәрәмгә тәүбә кирәк. Менә бу да шулай, мөхтәрәм кардәшләр, ялганладың икән, ялган ант булып санала, ә аның өчен тәүбә. Күпме тәүбә ялганлаган сайын тәүбә итеп торасыңмы? Шуңа күрә гел менә шушыңа үзеңә син бәя биреп торырга тиеш, исәп катырга тиеш. Дүртенче бәлә бәхәсләшү, тарткалашу. Тел кирәк бит монда да шулай. Бар шундый кешеләр тарткалашырга яраталар. юл куя белмиләр. Бәйләнәләр, сүзгә бәйләнәләр. Бер фикерне әйтәсең дә әйтә башлыйсың, мәсәлән, сине сүтеп бетермичә шулай бит инде, сине э, түбәнгә төшереп бетермичә туктамыйлар. Тарткалашырга яраталар, бәхәсләшергә. Кай вакытта туясың үзең дә шулай бит. Кул селтисең анасы, ярар инде дисең. Бу тарткалашырга ярату, бәхәсләшергә ярату шулай ук начар сыйфат. Пәйгамбәребез саллаллаху алейһи вәсәлләм әйтә, кешеләр ди туры юлдан яздылар ди, ягъни адаштылар ди, нәрсә аркасында? Бәхәс аркасында. Бәхәсләшергә ярату аркасында. Элеккеге халыклар Шундый булды. Элеккеге китап әһелләре, насаралар, яһүдләр, алар пәйгамбәрләре белән бәхәсләшеп, үзара бәхәсләшеп, диннәре бозылды. Мөселманнар бәхәстән ерак торырга тырыштылар, сахабәләр. Бигрәк тә радияллаһу анһу. Ләкин гынахлы күңелләре бызык кешеләр кергәчтен, алар арасына да шулай бит бәхәскә китте. Нәрсә белән бетте бу бәхәсләр, таркалашулар? Гали радыяллаһу анһуны үтерүгә китерде, шулай. Аннан соң күп үлүгә килде. Хәсән Хусәйнне радыяллаһу анһума үлүгә китерде. Бу бәхәсләр, бу таркалашулар. Шуңа күрә күңелләре бызык кешеләр, алар башка кешене күрмиләр, җәлләмиләр. Бәхәс тарткалашу белән Алар бозалар мөнәсәбәтне дә, кешеләрнең кәефләрен дә һәм адашуга китерергә мөмкиннәр. Шуңа күрә бу очракта, әлбәттә, мондый әйберләрдән тыелып торырга кирәк. Җиңел кеше булырга кирәк. Җиңел кеше булырга, ягъни артык бәхәсләшмәскә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аллаһы Тәгалә каршында иң начар кеше ди, ул әләддүл хисам, тарткалаша торган. Ягъни киреләнеп менә үз сүзендә тора торган кеше. Юл куймый торган кеше. Шундый кеше начар ди Аллаһ Тәгалә каршында ди. Һәм әлбәттә мондый кеше булудан үзеңә сак булырга кирәк. Кай вакытта күреп торасың, кирәкмәгән бәхәсләр китә. Әле менә бүгенге көндә дә мәсәлән, әлбәттә, бәхәскә китмәде. Мәсәлән, шундый сүз чыгарга мөмкин. Нинди машина яхшы? Электромобильме? Әллә двигатель внутреннего сгорания ме? И утырасың бәхәсләшеп шулай бит. Берсе әйтә, монса әйбәт ди, берсе әйтә, монса әйбәт ди, тегеләй була. Бу бәхәсләшерлек темамы бу? Юк. Син хәл итәсеңме бу мәсьәләне? Юк. Кемгә нәрсә ошый, шуны алсын. Шулай бит. Бар бит аларның икесе дә. Телисең икән, ал да җыр, нәрсәгә соң аны кешегә дәлилләргә? Менә куанып җыр шуның белән рәхәтләнеп. 300 километр барасың да утырасың озын трассада. Берәрсе тактырып кайтмас микән дип шулай бит. Үзеңә карыйсың инде. Кайсы яхшы, үзеңә карыйсың. Шуңа күрә дә монда шундый кирәкмәгән әйберләр турында бәхәсләшеп бер-береңнең кайвакытта кәефен кырып бетерәсең. Сәясәт турында бәхәсләшеп, тегенең турында, моның турында, погода турында, әлләсәләр турында шулай бит. Гомумән бу мәсьәләләр турында бәхәс кирәкми. Калдыр син аны. Гомумән сөйләшмә син аның турында. Ярар, ярар диген, синеңчә булсын диген син. Чөнки моның мәгънәсе юк мондый әйберләрдә. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде э, сак булырга кирәк. Мәсәлән, Абу Ләйлә, Ибн Абу Ләйлә, рахимахуллах, әйтә, Мин, ди, үземнең кардәшем белән, дустым белән бервакытта бәхәсләшмим, ди. Чөнки бәхәсләшсәм, ди, аның сүзләренә каршы җавап бирергә туры килә, ди, һәм мин аның ачуын китерәчәкмен, ди. Ягъни, дустны рәнҗетмәс өчен, мин аның белән бәхәсләшмим, ди. Ризалашам мин аның белән, ди. Менә безнең мәчеттә бар шундый бер җегет. Яны әүлия дип йөрим инде. Ул бер вакытта бәхәсләшми. Бер вакытта да. Сиңа нәрсә әйтсәң дә, әйе, әйе, әйе, әйе ди ул. Нәрсә әйтсәң дә. Аның белән бәхәсләшеп тә булмый. Әле бәдәге гаҗәпләнеп шулаймы дип тә куя әле шулай. Бер вакытта бер кемгә каршы сүз әйткәне юк аның. Каршы сүз әйтергә теләсә, Ул шундый йомшак кына итеп әйтә ул аны. Моны эшләсәм ничегрәк булыр икән, нәрсә әйтерсез икән, бәлки, бәлки дөрес тә түгелдер инде, бәлки хаталы дадыр инде. Менә, менә шулай иттереп. Моны нәрсә дип әйтәсең инде, шулай бәхәсләшеп тә булмый аның белән, менә шулай иттереп. Ну, чын-чын әүлия инде, валлахи менә. Ә бар кешеләр инде аның ягына, аның көтеп утырасың инде анда. Көтеп утырасың. Менә хәзер ул теге үзе дә утыра ул теге бер сүз әйткәнне. Синнән бер сүз чыкса, аха, эләктереп ала инде аны хәзер. Берәр сәне яхшы дисәң, яман ди ул шулай бит. Син аны яман дисәң, яхшы ди ул аны. Һәм башкасы. Әлбәттә, андый кешедән ерак торасың килә, сөйләшәсең килми. Шуңа күрә дә мондый очракта, әлбәттә, ул бәхәсләрнең файдасы юк. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва әйтә бит шуңа күрә. Бәхәсләшкән вакытта кеше хаклы булып бәхәсен туктаса ди, аңа җәннәтнең кырыенда йорт бирелер ди. Әгәр дә кеше үзенең хаксыз икәнен аңлап юл куйса ди, җәннәтнең уртасында йорт бирелер, ди. Бер караганда бит инде, мин теге яшь чакта аңламыйдыр мин бу хәдисне. Мәйтәм, хаклы кеше нәрсәгә юл куярга тиеш, ул бит инде хаклы бит инде ул. Ә нишләп хаксыз кеше юл куйганга күрә савап була? Ул дурак бит инде, хаксыз бит инде ул, шулай бит, булай да. Ул үзенең хаксыз икәнен танырга тиеш инде ул априори дип әйтик инде. Шуны таныган өчен үзенең хаксыз икәнен, аңа нәрсәгә йорт бирергә инде? Киресенчә әле аңа берәсек бирергә кирәкми. Монда хикмәт бар нәрсәдә? Үзеңнең хаксыз икәнеңне тану, ул үз истеңдә эшләү. Үзеңнең хаксыз икәнеңне әйтеп син, танып, теге кешене җиңүче итеп күрсәтеп, кеше алдында үзеңне кимсетәсең, әмма Аллаһ Тәгалә каршында күтәрәсең. Шуңа күрә монда зурырак көрәш бара. Һәм Аллаһ Тәгалә шуңа күрә аңа әҗерен күбрәк бирә. Ә үзенең хаклы икәнен белгән кеше аның андый көрәше юк, аның үзе белән көрәшәсе юк. Ләкин юл куя хаклы була торып та, шуңа күрә аңа да җәннәттә йорт була. Чөнки хаклы була торып та бит юл куерга алай да кыен. Шуңа күрә аңа да җәннәттә йорт була. Шуңа күрә безнең галимнәребез алар артык бәхәсләшмәгәннәр. Алларында дурак кеше булса, Имам Шафигый мәсәлән нәрсә дигән? Акыллы кешеләр белән бәхәсләшсәм, мин гел җиңә идем ди. Дураклар белән бәхәсләшсәм, мин гел җиңелә идем ди. Чөнки алар белән бәхәсләшеп булмый, мәгънәсез. Син берәр нәрсә сөйли башлыйсың, логика белән китереп чыгарасың ахырга, ул кире башына кайта. Кай вакытта мин җүләрләнеп үзем андый кешеләр белән сөйләшкәнем бар. Бер сәгать буе сөйләшеп утырганнан соң, алар ахырдан кире башка әйләнделәр. Мәйтәм, без бит шуннан башлаган идек. Син сез аңламыйсыз мени соң безнең мәйтәм сүз җебен? Мин нәрсәгә утырдым соң сезнең белән бер сәгать буе? Кире шуңа әйләнеп кайттыгыз бит, мәйтәм. Шулай дигәчтән инде аңламыйлар, мәйтәм, все булды. Вакыт әрәм итмәскә. Шуңа күрә менә бу бәхәсләр шулай ук кирәк әйберләр түгел. Алар нәфрәт кенә уяталар үзара, үзара мөселманнар арасында гомумән кирәк әйбер түгел мондый нәрсәләр. Ләкин кай вакытта кирәк бәхәсләр бар. кирәк бәхәсләр. Мәсәлән, хакыйкатьне яклар өчен. Менә без әйттек бит әле, кирәк вакытта без дәшмибез, кирәкмәгәндә күп сөйләшәбез дип. Менә кай вакытта хакыйкатьне яклап яккан кеше юк. Мәсәлән, рәнҗитәләр кемнедер, хаксызга. Бөтен кеше утыра дәшмичә. Хаклыкны бөтенесе белә, ләкин дәшмиләр. Нишләп? Куркалар. Аллаһы Тәгаләнең динен, мөселманнарны рәнҗеткән вакытта дәшми калырга ярамый. Әгәр син гыйлемең бар икән, әлбәттә, ул теге дошманлашырга түгел, ә матур гына җавап бир. Дәшми калырга ярамый. Ә син шыбырт кына утырасың. Динне рәнҗеткәндә дә, начар сүзләр сөйләгәндә, Аллаһ Тәгаләнең китабыннан килгәндә һәм башка әйбердә дә. Ә кирәкмәгәндә электромобиль әйбәтме, тегесе әйбәтме дигәндә анда үлә-үлә сугыша, сугыша бәхәсләшеп утырасың. Хаклыкны яклаганда җавап бирү вәҗиб ди галимнәр әйтә. Монда бәхәсләшү вәҗиб. Дәшмичә калырга ярамый. Хикмәт белән әлбәттә. Шуңа күрә бит безнең инде пәйгамбәрләребез дә алар бәхәсләшкәннәр. Заманының иң яман кешеләре белән бәхәсләшкәннәр. Муса галәйһиссәлам Фиргаун белән бәхәсләшә. Фиргаун бит куркам ди. Миңа ярдәмче бир ди Муса галәйһиссәлам әйтә. Мин куркам ди. Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Сиңа ярдәмче булыр синең туганың ди, Харун ди. Өченчесе сезгә ди Аллаһ ярдәмче булыр ди. Чөнки тиран янына барып әйтергә кирәк шулай бит. Аның хаклы түгел икәнен. Матур итеп, әмма әйтергә кирәк. Дәшмичә калырга ярамый. Ибраһим алейхиссалам Нәмрут янына килеп әйтә шулай бит. Бәхәсләшә аның белән. Син Алла түгел ди. Алла башка ул, ди. Килеп әйтеп кара әле син. Бүгенге көндә син андый теге патшаларга түгел, алар заманнарының заманының тираннары, ул хәзерге президентларның тырнакларына тырмый ул хәзерге президентлар. Нәмрудларның, Фиргаунның власте нинди икәнен сез күз алдына китерсәгез шулай бит. Без хәзер куркабыз директорга берәр нәрсә әйтергә. Хатынга бер нәрсә әйтергә куркабыз әле, какой она директорга желаю. Балаңа бер нәрсә әйтергә куркасың әле син хәзерге заманда. Әмма алар бер сүз белән сине юкка чыгаралар. Арттан түгел, хәйлә мәкер белән түгел, шунда ук менә сине башыңны чабалар, аларга бер нәрсә булмый. Намруд шулай эшли дә бит. Китерегез миңа ике кешене, ди. Берсен башын чаба, берсен җибәрә. Менә мин үтерәм дә, менә мин терелтәм дә, ди. Бер сәбәп сезгә. Бер кем бер сүз әйтми аңа шулай бит. Конституциядә юк анда, уголовный кодекста юк, прокурор да юк, бер нәрсә юк. Шулар янына килеп әйтергә кирәк. Монда инде яра киттем мин китеп барсаң хәерлерәк тә бер караганда. Әмма пәйгамбәрләр алар хаклыкны килеп әйткәннәр. Кайберләре зыян да күргән шуның аркасында шулай дип. Үтерелгән пәйгамбәрләр дә булган, хәйран булган. Әмма әйткәннәр. Чөнки хаксызлыкны күреп, матур итеп әйтә белсәң, бу хаксызлыкка син юлны кисәсең. Чөнки кисәтү ясап куясың икән, начарлык кылган кешегә исендә кала ул барыбер. Кеше хупламый икән моны ди. Болар бит каршы әйтергә мөмкиннәр ди. Әйтмисең икән, ул аны дәвам итә. Һәм ничек тыныч тавыш белән әйтсәң, шуның кадәр тәэсирлерәк була. Кемнеңдер ачуы чыгарган мөмкин, шулай. Син күпме кадәр тынычлык белән әйтсәң, шуның кадәр тегенең ачуы чыгачак. Тыныч кына үзеңне тотсаң, матур гына аңлатсаң. истерикага бирелмичә дип әйтик. Шуңа күрә менә монда әлбәттә андай әйберләр дә бар. Бишенче бәлә тел белән китерә торган ул сутлашып йөрү. Һәм бу очракта инде сутлашып йөрү э, сутлашканда бит сүз әйтәсең, сүз белән үзеңнең хаклы икәнеңне күрсәтәсең. Монда сутлашасың ни сәбәпле? Сиңа тиешле булмаган әйберне алар өчен Яки кемгәдер яла ягар өчен шулай бит инде. Шулай иттереп судлашасың. Судлашу дигән сүз элек суд барган сүз белән барып, яла ягып мандай яки сүз беләнме шулай иттереп сөйлисең. Ни өчен? Чөнки бу очракта син оста телле булсаң, җиңгеп чыгарга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва әйтә, мин гади кеше ди. Берәрегез килеп миңа ди. Үзенең хаклы икәнен яки кемнеңдер малына хакы бар икәнен матур тел белән аңлата икән, мин аңа ышанырга мөмкин, ди. Һәм теге кешегә зыян китерергә мөмкин, ди. Судья буларак, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән судья. Һәм зыян китерергә мөмкин, ди. Бу кешене яклап чыгарга мөмкин мин, ди. Шуңа күрә минем яңа килгәндә үзегез карагыз йөрәгегезне, ди.

Анда бер э, кеше сыерны бәргән ниндидер авылда. Бай кеше бәргән инде. Все, сыерны гаепле итеп калдырганнар. Адвокаты яшын сыер гаепле булгач кем гаепле була? Сыерның хуҗасы, димәк сыерның хуҗасы түләргә тиеш машинаның ремонтын. Ә нинди машина бит әле ул? Сыер бәргәч бит машинага да зыян килгән булып чыга бит инде. Адвокат шулай иттереп китереп чыгарган. Шуңа күрә яхшы адвокат белән син җиңеп чыгарга мөмкинсең. Әмма кыямәт көнендә сиңа моның файдасы булмаячак. Бу адвокатка да кагыла. Адвокат белә тора икән, кешенең хаксыз икәнен һәм шуны яклый икән ул, димәк, аңа да гөнаһ булачак. Ә бар анда адвокатлар акчаны түләгән саен шулай бит аңа нәрсә? Ярып чыгалар. Эш бары тик акчада гына. Намус юк монда әйберләрдә. Шуңа күрә монда да зур гынах китәргә мөмкин, менә шушындый эшләр эшләгәндә. Алтынчысы, алтынчы зыян тел белән китерә торган, ул артык матур сөйләү. Шигырьләр белән анда әллә инде әллә инде теге сүзләр кулланып, монда күп сүзләр, тегеләй, болай иттереп инде, ягъни ясалма итеп сөйләшү. Икейөзләнеп сөйләшү. Кешене килеп мактау кирәкмәгән җирдә шулай бит, ялагайлану һәм башка. Монда тел кулланасың бит инде. Моннан ничә еллар элек инде күптән инде ул. Бер безнең укытучы бар инде, хатын-кыз мәдрәсәдә ул апа сөйлидер. Менә ди, Бер мәҗлестә дә инде бер кеше, ди, мөфтинең түбәтәен нинди түгәрәк икәнен мактап утыра, ди. Мөфтинең түбәтәенең түгәрәк булуын мактап утыра, ди. Монда инде кылган әйберне әйткән дә юк, шулай бит. Чөнки бер заман карый мөфтияттә эшләп йөри, ди. Әйе, менә Бүген бит эшләр шулай эшләнә. Дәрәҗә шулай үсә бүген. Эш белән бармый бүген эш. Тел белән бара, шулай бит. Хуҗаны күпме мактаган саен, аның янында күбрәк йөргән саен, яра, яра, фәлән, фәлән, яра, яра, фәлән, фәлән, фәлән, дип торган саен шулай бит. Сез инде булдырасыз, сездән башка никак тегеләй була инде шулай бит. Шулай дип торган саен, синең дәрәҗәң үсә. Ә син анда теге иртәдән кичкә кадәр эшләп, планнар үтәп, анда э, нәрсәнедер коткарып, ниндидер шулай ситуацияләрдән чыгып утырасың, башларың эшләтеп, син аны беркем күрмәячәк. Ә кем аны эшләмәгән, килә дә үзенә ала китә ул аны шулай бит. Менә кем шулай тел белән йөри, матур сүзләр сөйләп, артык кыланып шулай бит, бу шулай ук гөнаһлы әйбер. И монда ике йөзләнү бар. Ялагайлану бар шулай бит. Бу мөселман кешесенә, ихлас кешегә туры килә торган әйбер түгел. Ләкин э, монда бу әйбергә катнашмый э, хәзрәт сүзләре. Хәзрәтләр хитбәләрен матур итеп сөйләргә мөмкиннәр. Бизәп, тавышларын үзгәртеп, төрле сүз э, алымнар кулланып, анда сөйләргә мөмкиннәр. Бу эшләнә яхшылык өчен. Кешеләргә хакыйкатьне, дөреслекне җиткезер өчен. Чөнки кайвакытта, әгәр дә син алай сөйләмәсәң, кеше сине тыңламый. Күңелдәге кәеф белән рәхәтләнеп тыңлап утыра алмый ул. Дөрес сөйли ул хәзрәт. Дөрес сүз. Бөтен хәзрәт дөрес сүз сөйли. Ләкин бит кайберсен тыңлый аласың. Озак тыңлый аласың кайберсен. Кайберсен озак тыңлап булмый. Шуңа күрә бу очракта андый алымнар куллану рөхсәт ителә. Кем менә шушы изгелеккә чакыра, яхшылыкка чакыра, аларга кулланырга рөхсәт ителә. Ул гарәпләрне күрсәгез өйсез. Аларның арасыннан сайлап куялар шундыйларны. Алар җриләр, шундый матур сүзләр сөйлиләр. Ә, әле тавышларын шулай итәләр алар теге. Бер төшерә, бер күтәрә, бер йомшаклык белән итеп шулай. Ну, гадәттә алар ә, акча сорап йөрүчеләр. яхшы мәгънәдә. Алар фондларда эшлиләр, мөселман фондларында. Хәм төрле-төрле байлар янына барып, матур-матур вәгазьләр сөйләп, күңелләрен йомшартып, мөселманнарга ярдәм булсын дип, менә шулай торып итәләр инде. Төрле вакыйгалар турында сөйлиләр алар, төрле хәлләр турында, төрле хәдисләр турында сөйлиләр. Э, шулай торып теге нитәсең инде. Э, шулай берсе сөйләп китте, мин үземнең аңа сәдака бирәсе килеп китте. Диген, бит мин хәзрәт, мин бит теге сәдака бирергә авыр безгә. Әйе, ул бит инде теге анда теге акчаны байттырып алсаң, кесәдән чыгарса хәзрәт байттырып, кешегә бирсә дә җибәрмичә тора бит әле ул теге бай. Аны бармакны теге айырып булмый. Ә монда бирәсе килеп китте. Хәзрәткә хәзрәтне бирергә мәҗбүр иткәч инде шулай бит. Осталыгын аңлыйсыздыр инде шул. Шул кешеләрнең инде. Шуның кадәр сөйлиләр инде малай, үлә-үлә рәхәтләнеп менә шулай иттереп, бу очракта рөхсәт ителә. Шуңа күрә монда андый нәрсә бар. Әмма инде ниндидер теге ялагайлану йөзеннән, икейөзләнү йөзеннән килеп кемнедер шулай иттереп юмалап йөрүдән андый ике ихласлык булмаган килеш, бу очракта шулай ук ул гөнаһлы гамәл булып санала. Җиденче мөхтәрәм кардәшләр, бызык сүзләр сөйләү һәм сүгенү. Бозык сүзләр сөйләү һәм сүгенү. Бозык сүзләр инде монда тузга язмаган анекдотлар, шулай бит фәхешлек турында, бозыклык турында, яки бозыклык кылган кешеләр турында сөйләшү һәм әлбәттә инде сүгенү сүзләре куллану. Безнең бу илебездә бик киң таралган әйбер инде ул әлбәттә. Сез үзегез дә яхшы беләсез. Мәчетне атлап тегенә чыктыңмы? Аны сүгенә башлыйлар шуннан шулай. Хәтта мәчеттән чыккан мөселманнар үзләре дә шуннан чыккач сүгенә башлыйлар инде. Берсендә әйтәм бит, бер кеше белән сөйләшеп утырам мәҗлестә. Бу сүзне бәйли алмый бу кеше. Бер сүз әйтә дә пауза. Бер сүз әйтә дә пауза моның хәзер. Мәйтәм бу тытлыгамы соң бу, дуракмы бу мәйтәм теге. Э, аннан соң читтән карап торам башкалар белән сөйләшкәндә ул сүгенеп сөйләшә икән. Ә хәзрәт белән сөйләшкәндә әйтә сүгенү сүзен кулланып булмый. Ә нормально сөйләшүне оныткан. Ничек булганын. Күптән сөйләшкән юк бит инде шулай бит. Хәзер тос теге әкрен-әкрен генә сүгенү сүзләрен алып ташлап утыра ул теге җөмләдән. Ә аның өчен уйларга кирәк. Пауза белән сөйләшә шуңа күрә. Мин әйтәм, субханаллам әйтәм, ярар инде теге синең янда сүгенү сүзе кулланмагач, ансы да әйбәт бит инде. Шул дәрәҗәгә барып җиткән хәзер кешеләр. Шул дәрәҗәгә барып җиткән кешечә сөйләшә алмыйлар хәзер. Сүгенмичә. Әле без менә ит сүзгән вакытта да материал кайтардык, төзелеш материаллары кайтардык та инде э, шоферлар килде, кайтарды, дальнобойщиклар инде. Ике дальнобойщик килде анда. Үзара сөйләшәләр. Менә өч сүзнең икесе сүгенү. Мин нәрсәгә сүгенгәннәренә гаҗәпләнмәдем. Митем буларның вакытлары жәл түгел микәнни? Ул бит бер теге әйберне аңлаткан вакытта, димәк, өч тапкырга күбрәк вакыт китә дигән сүз бит инде ул. Митем вакытлары жәл түгел микәнни буларның дип. Ул менә бер сүз әйтә дә, и бер бәйләнеше булмаган ике сүгенү сүз әйтеп куя. Бер бәйләнеше юк аның ул сүзгә. Нишләп аптырап куйдым мин теге? Ачуы да килми аны, ни дә килми аны. Тегесе дә гаҗәпләнми, тегесе дә шулай сөйләшә теге. Абсолютно нормаль теге. Анасы да калмый анда, тегесе дә, берсе дә калмый анда теге. Рәттән бара ул. Ул нормаль күренеш инде безнең илдә, сез үзегез дә беләсез инде. Әмма бу әйберләр мөселман кешесенә хас түгел. Кай вакытта

Иштәсем дә килми. Нормально сүз әйтмә әйтәм. Нормально кешечә сөйләш. Үз үз үз ишләрең белән теләсәң нишләм әйтәм. Ну син белән сөйләшкән кешедән сүгенү сүзе чыкмаса, син дә аңа кулланма әйтәм, пожалуйста, кирәкми. Алар башкача сөйләшә, алар аның начар икәнен аңламыйлар да. Шуңа күрә бу әйберләр шулай ук мөселман кешесенә хас булырга тиеш түгел.

Хәтта шуңа омтылганда да, шуның ту, шуңа мисал итеп тә әйберләр китерсәң дә, шул юнәлешкә таба барсаң да, ди, аларның берсен дә Аллаһ Тәгалә яратмый, ди. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, э, әгәр дә теге менә сүккән вакытта кешеләрне сүгергә ярамый, шулай бит инде беләбез. Үлгәннәрне дә сүгергә ярамый. Үлгән кеше турында да начар сөйләргә ярамый. Ни өчен?

Аның атасын сүгәләр. Атасы, үгез беләсе нинди җүнле кеше түгел, шулай бит әй начар кеше, кеферлектә үлгән кеше, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәләмгә дошманлык кылган кеше. Шуңа пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәләм әйтә, Үлгәннәрне сүкмәгез, исәннәргә зыян китерә, ди. Булырга мөмкин, шулай бит. Булырга мөмкин андый кешеләр дә. Кемнеңдер әтисе начар, ә балалары яхшы. Шуңа күрә үлгәннәрне сүгеп, балаларына зыян килергә мөмкин. Ул бит Бер начар нәсел, гел начар бала, бала дигән сүз түгел. Үзгәреп китә бер буында. Тәүбә итеп, дингә басып китәләр, шуннан яхшырып китә ул. Әмма аңа кадәр булган булырга мөмкин, мәсәлән, начарлык кешеләр шулай бит начарлык кылганнар. Ләкин балалар аны эшләми, кабатламый хәзер. Димәк, аларны искә төшереп, аларны сүгеп, балаларына зыян килергә мөмкин. Шуңа күрә ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва алай сүкмәгез ди андыйларны ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва әйтә, иманлы кеше ди, башка кешеләргә дә ләгънәт кылучы булмас ди. Бозыклык кылмас ди, һәм әлбәттә инде начар сүзләр, фәхеш сүзләр, сүгенү сүзләре кулланмас ди. Сүгенү сүзе ул мөхтәрәм карашлар гаҗәп күренеш. Ул шайтан галәмәте. Хәтта хәтта рус телендә дә сүгенү сүзләре элек шайтанның синонимы булган икән. Шуңа күрә дә син сүгенү сүзе куллансаң, син шайтанны чакырган буласың икән үзеңгә. Яки теге кешегә сүгенү сүзе кулланып. Ул җиңел генә әйбер түгел икән ул, шайтан сүзләре икән ул. Алай гына түгел, сүгенү сүзләре баш миенең башка урынына язылып бара икән. Мин аны каян белдем? Менә энекәш утыра инде, ялганнарга ирек бирмәс. Дәвә дигән инсульт булды безнең. Ул сөйләшми башлады.

Сөйләшүне оныткан, ә сүгенүне онытмаган. Аннан соң инде каядыр бер җирдә укып алдым, сүгенү сүзе баш миенең башка урынына языла икән. Сөйләм сөйләшә торган урынга түгел. Шундый ук сүз бер караганда, шундый ук хәрефләрдән тора шулай бит. Бөтен сөйләм әйбер бер урында булырга тиеш, сөйләшүгә кагылган. Әмма сүгенү сүзе икенче урынга языла баш миенең. Ул гади әйбер түгел икән шундый. Шуңа күрә, әлбәттә, инде моны кулланмаска тырышырга кирәк. Һәм сүгенү сүзе, мөхтәрәм кардәшләр, ул Аллаһы Тәгаләгә каршы да чыгарга мөмкин. Мәсәлән, син нәрсә эшлисең дә, авызыңны шулай итеп сүгенәсең. Ә синең янда беркем юк Алладан башка. Алладан башка синең янда беркем юк. Кефер сүз булырга мөмкин. Әйтеп куясың шулай иттереп. Кай вакытта сүгенү сүзе белән син үзеңнең тәкъдириңгә ризасызлык күрсәтәсең. Бу шулай ук кәфирлеккә китерергә мөмкин. Шуңа күрә менә мондый әйберләр, мөхтәрәм кардәшләр, алар бик зыянлы кешегә һәм сак булырга кирәк моны куллануда.